Boigo ekero totigarete ase obogatagati bw'omochie obosongo, naboigo ensemo eyio ya ATC ekonyara koba kegotoka ewodi eria ya Oboracho ime ye county ya Kisii. Nigo korwa ensemo yaye omogabana bwe county ya Kisii omosike Paul Simba arati anyare koba gakoigora bene omoruberi bw'okwenena amabere gochia ase abana abake b'esukuru bagochaka esukuru, Ase enyomba ya ETC ekonyara koba kegotoka ensemo eyio ya Bobaracho Ward. Koreng'ana amo nomogavana bw'ekaunti ya Kisii nigo anyara koba gakwanekia goetania chisukuru chimisanemo merongo e merongo kianda na isano na ibere nigo chirache konyora amabere ayio nabo ritang'ani nigo anyara koba gakoigora gose nigo anyara koba kagochakia okoagacha ekegwanda kerache konyara koba kekorosia amabere ayio gose konya beka Buna enchera eyemo y'ogoikeria aborokigwa abwo aase agenda goteba, nigo arache konyara koba kagokwana amo n'eserekari enene, na mono mono esecta eria etenenete chibesa, amabere karabe amange anyare koba gakoa goika abana b'egiredi keria gia kianda. Naboigo aase ensemo eyende nigo anyare koba gakwenekia Eserikari yaye nigo egendererete goikenia chiira chiria anyarete koba gakoriera omwana inchi eira, aye nomorwoti ngaki are gokora ekambeni koria ekerogo ki'obogavana ime y'ekaunti ya Kisii, eng'ana yanyara koba gekoigwa okoboko amo negati y'abarai banyara koba goikana ensemo eywo. Intwe buna esekta ya bodaboda rero twagokire sana ase engencho yokoreta eprogramu eye yokoira amabere. Ritang'ani, intwe buna esekta ya bodaboda.

Efaktori nekoba ntaeti bono mwenyure mabere ntore gochi korusia isiko, amabere etokogora korwa ase abaremi baito, amabere aria mweangote ng'a tabwati igori goika omotienyi o gatano rimo, ntaeti kobaa sure ng'a amabere aino etokonyagora abe processed iga iga. Twabaakana chibesa chingiya kobua chibi bono iga amabeere akoonwa. Twaenanire embegu y'obonyansi bokorokwa Jonkao, ase 45 wards. Ntotagete abanto baoye embegu eye basuneke obonyansi bogonyara gotenena ekero kia omorakera. Naki saitire gotwara chichampioni. Nibwate echambio eyemo County Champion, ngatwara chichambioni kianda. Leadership ya bono borore iga, nintagete naende momena oboko bwe County konyora abanto babere batato bagachire ebesa yonsi pi emebuko yabo, lakini bono nanyesokire nere eye naye koreire abana amabere naende monyore ebesa ekero mogosupply amabere ago chisukuru. Abalimu baito. Mwaechi omwalimu aya netiimi yao. Abalimu baito bonsi ase 697 chisukuru igo that's 700 schools abalimu baito mbuya mono ase ogwancha

Agwo asanyare koba gakoria eira keria egoti ninki erache kunyara koba gekonyora ekerasi ekio buna enchera eyemo yogosemia naboigo osomia abana abake bagochaka esukuru koreng'ana amo namasomo ye chingaki echiga. Naboigo nigo anyare koba gakwenekia okoenanwa kwamabere ayio gochia ase aborokigwa, Na igo anyare koba gakoigora omoroberio onde bw'amache ase ensemo eria ya Kerera, ayio orache konyara koba gagokonya abanto bamenyete ensemo eyio, naboigo chisukuru chiria ase ensemo eyio buna enchera eyemo y'ogoikania amagenderero, naboigo gokonya abang'ina abakonyara koba bakorigia amache ase atambe.
Ritunda ritang'ani Omweshimiwa Gavana asokiri naki rire? Morigererete kare ase keria nkabi, nkebwate amache, ematuresi nere ime, etibi nere ororo. Ritunda eri naki rire? Egasi eye ogenderete gokora yoka, nkoiteebe ere, enga ekorera abanto egento bakorigereria, nemeremo yao. Korwa engiya abwate egerasi gia isiki. What is next to the gate there? Egento gete ki'amabati iga naki kiarenge eklasi ya esiti. Nao ekero tobwate one of the world class class, we are very much proud. Ng'anchere ngwakere ng'a mbuya mono sana ase engencho kwariete chiira chinyinge ekero kware nkorie campaign na ang'e chionsi gwachiikeraneria. Naende nkoenda ore orororonche amache, na ayande nare gesira aria nkagete mogwera kobwatera n'omochie bwa Steve. Nigo naye buna asabire obo, gaki ntokobasabera amaya tobae ribaga bataboke emeremo eyio. Enandi saa itiini ichire eroga, ekiagera eke nekerasi ekemo twarosire ase abana baito, ebimwana biri mwarage iga nemiaka ene, igo concentration yabo ekoba nse sana. Naki natebete riringokambeni ng'aki omwana.

Biabekerwe chikatuni, nabekerwe ekatuni igare. Ekero biatereirwe, biarosire, bianywa amabere. Nigo narorire ekerasi ekiya mwakerora. Gokorigereria eproject ya Liz a flagship project egokorwa ogokora ase igaa Nyaribari. Abanyaribari more nomogoko? Igaa is a requirement in the constitution ekere project of that magnitude egokorwa Goika abanto bancherane. Bono in the short time goitana egeka eke to parliament moborigwe ng'aki mwanchete eproject eye y'amache ebe gose teba. Mbarenga bagoteba ng'a Kirera Water Project kanga yansirwe buna igoro. Ntango ndore okoboko igoro. Goika to make sure ng'a aria ase amache agotoka eg water catchment, the riparian part ye land,

They are a service.
Ochire ne county egima ase ibe no gold because of that. Ng'a ache kondora na nkolaunch amaache a kerera arosirwe nabegete chimilion ikomi, a contract yabere awarded, natebe igo omonto oria okorosia amaache aria akonyaroswa within one month amaache abeire. Aakwa korooche egari, agende egetunu keria ekorokwa ng'aki? Ng'aki akorokwa? Trela. Amache aria, mwalimu oborire iga, amache aria ngoika are esukuru, ngoika are primary iga. Boigo.